Maitei rory, mba'éichapa? Mo'ãhẽta peẽme tembiaporã ko ára pegua, ñahesa'ỹijóta hína peteĩ ñe'ẽpoty ñorairõ rehegua. Ñepyrũrãite ñajesarekomíta anga, vamos a observar la imagen. Qué vemos en la imagen? Mba'e jahechakuaa, jahaíta upéicha romba'épa jahecha pe ta'angápe. Moõpa oiméne ojehu raka'e, dónde habrá sucedido? Oiko kuri opeve'aita la tenda de yoga. Mba'e mba'épa ogueru ñorairõ hapykuerépe? Qué trae consigo como consecuencia una guerra? Jamoĩta upéicharõ upéve mba'épa ogueru. Upéi jahendúta purahéi youtube rupive ko'ápe ko enlace rupive jaikéva. Vamos a escuchar la canción a través de youtube. Néi. Upéi he'i péicha, Amoñe'ẽ, Rosa Silva recao. Roja Silva Recabo, Jaku'éke Paraguái og̃uahẽma ko la óra, jaha'mívo jaheka Roja Silva retekue, ñavengáne katuete umi kovápe ojapóva, anichéne opuka guaipuru ñanderehe. Taheja che ru che sy, taheja opa hejáva, che patria rayhupápe, tamano jepe che ave, kóicha oĩramo en peligro seriamente amenazada, aipota voi che renói aservi hag̃ua ichupe. Naiporãi esa amenása. Apukái la frontéra. Umi kovárde asesíno Guaicurúpe herapy. Jaipyso katu en el Cháko trikolór ñane vandéra, ha iguýpe jaje'oimi umi intrúso ñamyendy. Jajapi sorprésa ládo, los da Silva upépe oiméne, ñane ermáno infortunádo ojejukáva rejese. Ivengánne ko jaháta, ñag̃uahẽne, ñag̃uahẽne, ha jearúne avei ko'ápe, más ke sea ikanguépe. Paraguái rehe ojapo umi indigno ojapóva ohechava'erã avei ikastigo umi ava, ñag̃uahẽna ipolapápe, tosoro la osorova jahapýne umi salvaje, Roja Silva ñavenga. Aretéma umi pombéro ñande ape rehe oikóva, ñande ñe'ẽa káda ko'ẽ ñanepichaimanterei, ha ko'ág̃a omboja'o con el crimen ojapóva ñane hermano asesina ñande yvýpe. katuí. Hapa péicha ñande ñandesidýnte jaikóvo ñaimo'ã jareko'ỹva suficiente korasõ ma'erãpa mbokaita jaipota rei jaipórõ, ñaimo'ã katu mitã cháke pukúpente jaiko. Tekovéma ñañemoĩ jaikuaa el patrimonio ñambopyahu jevy hag̃ua upicado yma guare Ikatu ñainemimi heredado de heroísmo ani che neñamotĩ ko guarani ñande ypykuéra. Ipochými umi tuja Lópekue opytareírõ amoite sorpresa ñúme tuguy oñehẽva'ekue, iporãnte jaje'ói ha pya'e voi ikatúrõ jajuhúne gueteri Rojas Silva ruguykue. Ore renói katu okara'e che sakrifísio. Ore jyva naikangýi tsilapáta oikotevẽ, oimeháicha paraguájo rohura a su servísio kómo niéto de Lolópe romano jepe hendive. Ohai Emiliano R. Fernández. Entónse tenémos aká una poesía sóvre la gérra, esta poesía ke es una kansión muy poesía, ke hábla del teniente Rojas Silva.

He'i, Ajepe amongeta ha ambohovái porãndu, analizo, entonce, y respondo. Mba'érepa ñanemoarandu ko ñeñemboty? Qué nos informa esta poesía? Mba'eichagua ñe'ẽpa ojeipuruve ipype? Qué palabras, qué tipo de palabras se utiliza en ella? Guarani, castellano, castellano y guarani, yo para je'e'ajepe. Máva raka'épa Rojas Silva? Rojas Silva ha'ékuri peteĩ moõguaha pytyvõhára, un soldádo paraguayo, un teniente de la tropa paraguaya, jepe. Mba'érepa oñorairõ raka'e Paraguái ha Bolivia? Entonce vamos a investigar cuál fue el motivo por la cual empezó o se llevó a una guerra entre paraguayos y bolivianos. Ehai Ñeimo'ãmby ha avei temiandu rehendu rire ñe'ẽpotyva'erã, entonces vamos a copiar. Teko vai rape, las cosas malas, lo negativo que encontramos en la poesía, teko porã rape, la cosa positiva, Ñane remiandu ha'ipára rehe, nuestro sentimiento es causado hacia hacia el escritor, hacia Emiliano L. Fernández. Ha ñane remiandu ñe'ẽpoty rehe, qué nos inspira o qué qué sentimiento provocó en nosotros la poesía o la canción. Ehendu rire mbo'ehára ohemoha'ãngahai mbohapyve hẽ reikũmby va'ekue ñe'ẽpotýpe ha aguerahaka che rembiapo mbo'ehára.

analizadas dentro de la poesía jepe. Néi, ha pe'uvesáma ñane rembiapo ko ára pegua, aguyje ha pehasa.